ona sekuru ndikutokutaurirai mazvinzwa ndokurikita sekuru ndokutaurirai ndokuremekedzandadzoka ndakakubatirai nyaya iri kupisa zvamanje manje pamurewa sekuru versus muzukuru sekuru vari kugara nemabhonzo emufi mumba avari kuramba navo vachiti aiwa mabhonzo ndeye mwana wangu mhuri yezimbabwe kusangana pano pagips diary tv kana uri munyowani pathis channel kusubscribe or turn a notification bell kuitira kuti patichauploada manew video uchangori number one yekuona wokomenda wolaika nekusheya zvinotibatsira kuti youtube tuna nenyaya dzinopisa hatisingatarire maside effects nyaya tichiuya nayo sezvairi mhuri yezimbabwe ndisingapedzi nguva regai ndikusiye muchiona vhidhiyo renyaya iyi iri kunetsa kwamureva Thank you so much. Tisangana mune mamwe manyu.
Sasa ndokutaurirai mazvinzwa ndokurikita ze ndokutaurirai ndokuremekedzai hamunoti happy ndikutaurirai I'm not happy ndikutaurirai I'm not happy manzwa I respect you I'm not happy mazvinzwa ndakafungoti hatisi kuziva kuti since makashu nyasha haana kushaikwa achipenga akashaikwa ari normal atobva kumba ega nebhegi rake ega vanhu kutomusiya futi achibuda kumba akatooneka haana kuda achitiza akaoneka ndobva atobuda vachitoenda vanhu vachitogutsikana kuti mukomana ava right ini ndandisina one week ndamuona he was okay by then right akasvika kumba kwababa vake sezvavari kupupura akatotenga sauti yavari kupupura kuti akatenga sauti kureva kuti akauya ari normal akawaridza magumbeza ari normal handitika right shoko rasekuru rinoti mumagumbeza akawaridzwa nemunhu iyeye ari normal handitika vakazomuka musina munhu ndo zvavataura pamagumbezi pakazongomuka pasina chi eh, pasina munhu right point number one but uko kwakawanikwa mabhonzo sekuru vati kwakazowanikwa bvudzi rakagerwa kukawanikwa ropa handika in other words hazvaigona kuti abude mumba umu titaure zvekurwara kuti akazobuda umwe achipenga handika ndaa vanoponda hapana pawanga wakamirira padhoo kuti achatanga kupenga timumirire tozomugera bvudzi no kureva kuti mumba maakapinda umu kana uko akanogerwa uku akabuda ropa handitika akagerwa akabuda ropa akaita roga dzake wateva mabhegi akarongedzwa kusaidi pandine mubvunzo unoti sekuru nyasha akapinda muba menyu akavatamo asingapenga akawaridza asingapenga handitika right ende muri kupupura kuti makaona ropa nebvudzi zvinoreva kuti pane zvakaitwa paari akabuda nani mumba ava vakaita zvakaye zvavakaita paari handitika iye anga akavata mumba menyu right zvakafamba sei mubvunzo iwoyo ndikuda kupindura muzukuru ndine urombo nekuti ndaa ndakavata handina kugona kuona kuti akabuda nayo uyewo inini uyu semuzukuru pane zvakazoitika zvino zvinondigumura futi bcause kana munhu achirwara ngatirapisei munhu hatidi kuzouya iye afa kana kuzotenga bhokisi kana zvimwe zvakadaro these people have got money mari yavakanisa kwambuya chiuruko yakawandisa handiti ini handisi kuziziva nemwana wacho handisati ndamuviga these people vakatanga kufamba ini handiko yakakura nyaya iyi maita ini zvakanaka bcause sometimes ndaitopedzisira takwa chief tichiedza kutsanangura kuti akazviita izvozvo ndiani ini baba wemwana ndiri papi iye muzukura iwopo He is the person who organized people. We were about 18 takaenda kuHarare. Eh, each person achibhadharirwa 2 eh, dollars kusvika pacross 3 dollars kuenda kuharare pa18 ipapo dhora 50 pandiro chikafu pambuya chihoro tii hatina kumwa hedu dhora 50 chikafu mari yekudzokesa inarobisa kana sendi adidnoo kuti vanhu vakasvika kudhara manzwa asi pavakaswonora muya churu vakarohwa nyana vakati kuvafirisi maingeinawa ati no kuti ndo zvakaitika manzwa asiwo vakaratidza kuti a ah, ndakavengwa nai musha ee zvekuti vamwe vevana vakatozva vakati vavichenjerai pandakabva ikoko mwana mumwe aingofunga kuti vamamuriraitei because pairatidza kunge ini ndaifanira kunge ndakafa manzwa so kana kuine pfungwa dzekuti iwe muzukuru batana sekuru vako vese tidzokere pane munhu anoprofita zvepamusoro kwete zvekutamba unozinzwa titsvage chauraya sekuru wako apa yeti ini ndichiri mupenyu we don't want to search this when somebody is sick or ever but today nhasi kana uine shungu iwewe sematsvagira makaita mari iyi kunosvika kwambuya chihoro iyo ndava ndisiku handina kunzwa kuti chii chamakaprofitwa kuya kuya iwewo iweya the you are the leader aititsvaga handidi kuzvinzwaka so today ndoda kuziva manje kuti zvawaititsvaga iwe muchiva muchiti mwana musavige mabva kwambuya chihoro ini sekuru womwana baba womwana ndisiko akakupa power iyoyo ndiani you are right today you have brought these people to me but you have not brought these people to god Do you understand me, Muzukuru? All right, so eh, to be thus is nothing to be or not be is the question. Right, it's okay. Hey, eh, rega ndini I'm very pain kuti right vanhu mese makawana mari iyoyo kutadza kurapisa nyasha malaria of which in Zimbabwe muno they know malaria is a disaster. We've got a holiday you know define uh, malaria. Eh? All right.
You so, want it today kuti mwana hachavigwa. For what sake? mungandivhunziwo here kuti chavakanga vachiuya vachiti mwana uyo haachavigwa ewo mhosva yeyi right
eh andisoda kumaiswa kumberi
kechipiri mira atakavhunza futi nemubvundo miri mutati yanda kuvhunza ndakanowana vaane vhu remwana wangu pachipambu yachihurovana
zvikanzi ivhu rangu noyana rere vanhu vakatosvika kuno ava vakatonzi uyai nevhu
handina kuziva kuti rakabva kupi
orit eh, ini handiso unyanyoenda deep kune dzimwe nyaya dzine nekushaikwa kwanyasha handiti ka but the point handingangodzokera kumashure mbichana yandisikuda kuti sekuru vandipindure ndiri kuonesa imimi handiti ka eh, kuti mongopa matambadzo kuti topapfuure right mambonzwa vachitsanangura kuti vakakazouya mahwindi vana vakazoungana ndikasvika vakadai vakandirova handiti ka vana havangokurovi mumusha umu hamuna baba hwani munana baba vachirimo izvozvi tine vatatu handiti ka right panana baba vese vaiva ndovekurohwa vari hwani right vanga vasiri vatatu vanga vakawanda handiti ka tine nhoroondo dzekumashure uku dzisina kuhwanzika dziri pachena dzatisine hedu nekupa nyika yezimbabwe handiti ka idzodzo nhoroondo dzinotiga kuti vana vagare vaine hasha newe ndo dzatiri kuti ndakamira semuzukuru kekare ndapfara vataura mashoko ekuti mukatsvaga muprofita mukadai mukadai zvobuda pachena handiti ka right tichapfuurira mberi neshoko ravo ndatoritora ndaridzwa handiti ka toda kutaura nyaya yanyasha right tiri panyaya yanyasha inini ndakauya pachicherwa guva musi washaikwa sekuru wawanikwa mabhonzo asekuru nyasha ah, imbutaura pavhu ndopandoda kuziva right sekuru makariwana kupiomuzukuru wongosi kuno kai eh. kumarondera ndakuona patakanoisa nyasha mumabhodho chichiregai
nditi dzimwe mhinduro ka i think muchadziwana mm. asi rega chinhu chokwadi chandingakuudzese kuti chisina tsvete chisina kuwanda mm. Mm. handiti ka imimi munotozviziva kuti kugara kwese kuti tati tasvika pakushaikwa kwanyasha handiti ka maitiro akaitika pakati apa ese achisanganisira imimi asina kujeka akawanda
mirai munzwi satati hatitoda kuti mute zvimwe zvisinei nekushayikwa kwanyasha right? now nyasha ashayikwa akashayikwa mm. ari mumaoko enyu mm. imimi imimi makasimuka mukauya kumba kwaambuya mukapopotera mbuya mm. muchiti muri kuda mwana wenyu mm. but kumba kwaambuya kusati kwasvika shoko rekuti nyasha ashayikwa mm. imimi ndimaiziva kuti nyasha ashayikwa mumba menyu but hamuna kuya kuzotsvaga nyasha makazopopota iwe semuzukuru waiukupi nguva iyoyo right chimwe kuti nguva yandaikuda kuti iwe muzukuru ka ungadai wakaita shungu dzekutsvaka nyasha kwete inini right ungadai makasimudza foni makafonera ini ndimusina kunotuka amai ah, ah. venyu uku muzukuru ndashaya sekuru vako handitika ini makandifonera inzwa kamuzukuru iwe chaizvo wakambouya here kwandiri kusekuru ndanzwa nyaya iyi anouya kuna sekuru chekutanga ndichokuti eh. imi mukati dai wakatsvaga nyasha izifi makambondiudza nyasha ndamushaya auya kumba kwenyu nyasha mamushaya ndimi hamuna kundiudza handiti matoona kuti iam assault with these people matozviona here kana muri mupurisa kana watei vaidii but kana makaitawo mainvestigation seni im very assault with this with, as the family ende ndakabva ndamozviona kuti pafamily ka eh, nyasha akandirakidza vavengi zvokuti dzimba dzimba dzimwe dzevava handichapinda kana kudyanadzai Because hakuna anoda kufadzwa. Eh, kana vachikutuma izvozvo ka eh. ini hamundiurayi sekuti hatiwetine vanhu mashoko iwayaotaura ndiwatokauri mudzimu here Eh, muri mudzimu ah, zvakasimba zvakaoma zvokuenda amunorasa mukanaanopa kuti vanhu vazotoramusingaonikokungotaura semunhutaura semunhusaka zino kwamauyu asi kwamashamvero asi kwamashamvega sekuri inzwa muzana ndokosechinhu chinhu chandinokumbira ende ndinoziva kuti makaenda kuchikoro makadzidza chaizvo kuti handifuni zoti mungangotange kuzongohanditi mukutoziva right muchigona chaizomuchiziva chaizvo and you are very intelligent eh, eh, i know that very well why is it muchizopamashoko akaremara chetesekuru kana nyasha achifa mafiro eh. aya da kuti kutaurei as long as nyasha achifa mafiro aya achita kati i do not respect anyone ichumafe if you do not respect wenyu mwana akafa ngeimbwawo mukamuviga unge imbwa mukashaiwa hanya moda kuti ndikuremekedzei muchifamba i did not respect him muri kufamba chiedza kuremekedza uyu makadya mari yekuenda kwambuya uku neniaman taurai zvemwana uyu watiti kuti ah. akashaikwa mabhonzo amakanhuka kechipira makamaisa kupi ndinowoka kumba kwamukaudzani ah, makaudzani mwana wati wangu dhiya

Eh, ndaviga mwana wangu mwana ari mubhokisi mumba umu eh? vanhu vari kuenda kun'anga uko aiwa hamuna machaurutakasevanhu vakasimuka nemi vacheeuyu musanyepe kunge mamusipemakasimka imi eh. mataka ndimi mafirwa ndimi mwana ashaikwa mumba menyu mwana ndobva mafiro imuchi manager rufu mwana wenyu hapana chandiona musanyepewo hapana chandinoonaaaurirei munoudzawo ini hamuna chamunondiita kana kuona ndikutaura ndagara mana ah, munotoita umburudza vamwe samurumburudza ah. inini hapana chandiona sekuru ah. ndozvandikutaurira ini hapana chandiona munanga muchipembera here mwana enyu achiwigwapo muchitanzi vigai mabhonzo eye mubva matoga na two mofuma takazungaira tese makapusa ndiwo makapusisa makapusa makapusisa kwete isusu makutaurai oh.
ah. eh, vaita eh, zvakanaka because
eh. ndakumbira nemutsa wamwari ndakumbira aiwa zvakanaka izvozvo chichinaka chiiko ezvo makarongedza mabhonzo pamuchakata emunhu ndosaka ndauya ka mhm. kuti titaure nyaya iyi hondo haigadzirise chi haigadzirise ramangwana apa toda kugadzirisa zvakaitika neramangwana remhuri imimi ndimi mukuru
right magadzirisiro enyu aiwa inyatsikugadziriswa kuti ndikutokumbirawo kuti semwana kuti ngai ngati ndingiri ndinoziva kuti pane zvine zvakakanganiswa zvakabhenda asi zvine zvichida kugadzirisa ah, eh, chuma pamusoro ipo ah, ini ndinoda kudzoka pamuna zviri kuitika zvese izvi chuma vakuru vachitsanangura ndakatereresa ka vari kudzosa futi blame pamuri kuti imimi ndime munin'ina wangu

kune zvese kufamba kuenda kupi kwese ndini ndakaita izvozvo kuti ndikwanise kuwana kusvika ndisvike pakuwana mwana kuti awanikwe chaivo chaivo ndini ndaitoita izvozvo ndinofunga kuti mhenda jamba jamba ndisingadi kudii kuti tizosvika pavenge vachitaura paya kuti akazonosvika kumunin'ina wacho kumunin'ina wangu chichi akauya achiburitsa mazwi ekutaura ndiri chikwambo chamakataura mushamenyi mukandishandisa mune zvakadai zvakadai zvamusina kundibhadhara kusvika ndakazoti mwana ndidzoke naye kwaamai tigone kunyatsonzwa ndosaka ndakaramba kuenda kuchipatara nekuti payaiwo tisina mukoma ipapo vanotozanya ivo saka taiwo pakukurukura kuti tigone kunyatso chikwambo ichi kutotaura ichi tiwirirane haana kutaura chikwambo hapana munhu akafa hapana munhu akanga aripo iwe present pakataurwa pai pai nyasha akataura mashambo kuti inini ndiri chikwambo ini ndisati ndasvikaka Ina chikwambo ichi nyasha chitaura kuti inini ndiri chikwambo Mm. chakatorwa kwa- kwa- kwagonzo ndakaseenzeswa kurima gadheni ndakaseenzeswa inini mombe mukaka mukadya mm. ainongedzerwa ndibaba mm. kunzi hauna kudya here mukaka iwe baba ava ndo vatanga tinawo zvikanzi enda kadya zvikanzi amuna primary garden zvikanzi garden takarima zvikanzi right inini ndichapedza rudzi rwese nepamusoro pekuti pandakabva handina kuita sei kubhadhara isusu sevana saka takanga takuti painzi mwana uyu malaria Handiti the malaria haionekwe nemaziso kana ana chiremba vanototesta vobata malaria vorapa malaria mm. but baba vakava chiti mwana ichi imalaria isu bva tati kwete haisi malaria nokuti malaria inoonekwa kupi kuchipatara aitaura chikwambo akataura hiro chakatorwa nani chikwambo ichi Chikomba aitaura kuti chakatorwa nemi baba. Baba vake.
Aitaura baba ava kuti ndivo vakatora chikwambo kuna atezva vavo ndoko ndakatorwa inini asi ndakanga ndashandiswa ndokubva ndave ndokubva ndashandiswa handina kubhadharwa saka ndichawe ndauya kuzokriya musha mukasandigadzirisira inini amusha unopera ndo zvaitaura mukomana upi airwara uya saka aitoti kana kateta raiti aitongoita seine otongogarwa hake achitotaura nyaya zviri normal zvisina kana adambudziko asi kana mhepo yeyauya otanga hake kuita sei kutaura handiti maona baba ma muchitaura muchiti iye akauya achiti ngozi eh, pandiri akati ngozi ya inini ndoyakuudzai vana vanoenda kumaprofita it was a pending word that manzwa ehe kune munhu anoona kana izvozvi vari open and they can search man and we go somewhere else ehe we still got it to go somewhere else tichiripo ehe tichiripo kuti tinyatsotsvaga kuti either six or seven madzisha aripo soseu manzwa mangwende ndishi wangu ehe zbc is busy eh, kutibatsira kuya kuna ana patricia jacob vana ani vana ndunde so they can help ehe ehe they can help eh saka handikwanise kuapoindwa nemunhu but ndoda kuapoindwa namwari eh, kana mwana akauya achiti ingozi kana chiga munhu akarwara nepfungwa hapana chiri matiri miri mukatora dhokta anoziva mapapu chichi but they can be a virus but malaria inobva yaita serebura yekuti munhu anoita medi zvekuti kana zvaanotaura ende vakawanda vandakabatsira vachitoenda kuzvipatara vachitaura zvisina basa vamwe vairwara nenehemiya musha imo muchitakura ndichiisa kuparira nyati kwachitongwiza vamwe vachirwara ndichinoisa kumarondera yokwachona iko vachingonzi endai kumaprofita ini handiende kumuprofita Alright.
Apa ndouya ndichidzoka kwamuri baba panyaya yemapfupa. Izvezvi kuri kunzi kuseri kwedzimba uku mapfupa ega ega pamusha panapa. Mm, anonongwa. Eh, Baba hanzi vacho ndauya. atoripo izvezvi. Eh, anonongwa. Sahwira ari pano ononga. Musango hanzi aripo. Sahwira ari kunonga. Mhm. Imimi sem- sababa masanangura mukati ndimi muridzi wemwana ndimi Yes. nyakutongora. Muri kufungei nemapfupa ega? Kana achinge anongwa zvazvinoita inga ndakuudza ichivanhu chedu. mwana uyo ana amai hatikwanise kungobuda vana atezvara havasi pane izvozvo manzwa mhm. imhosva yatiri kutopara kana vekwanhungu vakazviita se vakazvinzwa mhm. asi zvisinei tinogona kuvatsanangurira muuyo wamaita se wamaita mhm. zvakanakawo vanonzwisisa manzwaka handigoni kuzobata zvinhu izvo zvaamai vake vasipo asi nekuda kuti takabvumirana naanhongo kuti ayi wasahwira uyu kana aripo munongotora nepolisi akati munongotora futi zvinhu zvacho muchingonokochedza sekukochedza kwamunoita se kwamunoita of which i was waiting for this guy kuti vasekuru ko nyaradzo iya tingaite sei yemwana its now about four five months amwedzi mungani nhasi ndi december kubva munana may eh, ndofunga 8 months atopfuura hapana ari kuuya achiti naye baba toita sei nyaradzo kana kuti ati mbofambai tinozvitsvaga kwava kutouya nenoise kwandiri handiti munyatsonzwa ehe i like that noise because hapana kwainoenda inoenda kuneni but eh, let me tell you lady eh, i've got a history of this family they will never get me out of the way

amai vangu vapenyu vanove ndivakabereka ini namukoma mumwe chete hataigona kusiya amai mumba tonokurukura isitiri vaviri panze asi ndakabvuma kubuda navo mukoma panze ndobva tasvikogara ndokubva mukoma wanditi ndikuda kuti utore mwana uende sekuchipatara ndikati chimirai vakomana vabude titaure nyaya kuti mwana aende kuchipatara vakomana vachibuda mumba wamwe mukoma vakange vatosumuka nehasha ndozvandisingadi izvozvo Ah, inowe ito right mbombe yatipedza kutsanangudza tsanangura eh, tsanangura eh, zvakanaka nokutanyarara eh, tsanangura tsanangura munin'ina nekuti vakabva vasimba kutanga kufamba kwenyu inini pandaramba ndakagara pasi vakasvika kurod mukomana iye wekurwara ndiye akatevera kutanga kurod iko ndokusvobata baba kuti adzoke navo pamba right ndofunga ndopakazoteerawo mukomana ari mu